Novella oħra li se naqra llum li se neħodha minn dan il-ktieb Arja Friska, imma Arja Friska mru tnejn huwa ġabra ta' novelli. L-istorja jisimha L-Emigrant u kitibha Lawrence Mizzi. Din in-novella għandha frażi li rrid ċertu spjegazzjoni x'nagħmel. U din l-frażi hija żwieġ bil-prokura. Dan kien ikun żwieġ legali bejn żewġ persuni li jgħixu f'żewġ pajjiżi differenti. Ħafna drabi r-raġel ikun jgħix, ikun Malti, jgħix l-Awstralja, il-mara tkun għadha, jew it-tfajla, tkun għadha Malta, u biex hija tingħaqad mar-raġel tagħha, ikun jeħtieġ li jsir dan iż-żwieġ legali bil-prokura, sakemm imbagħad tiltaqa' miegħu fiżikament meta tasal lura l-Awstralja jew l-Kanada jew l-Istati Uniti jew xi pajjiżi pajjiżi oħrajn fejn kien jeħtieġ li tiltaqa' ma' żewġha. Għalhekk l-istorja jisimha L-Emigrant ta' Lawrence Mizzi. Laqatni mill-ewwel. Kien raġel x'aktarx qsajjar b'kappell griż bil-faldi kbar mgħaddas ġo rasu. Kien imkeffen f'libsa sewda ta' djagunar li dari l-irġiel kienu jagħmlu għat-tieġ u wara li sservihom għall-magħmudijiet u l-funerali kollha kienu jispiċċaw biex imbagħad jindifnu biha huma. Kien qiegħed iserraħ fuq żewġ bagalji daqsiex. Mit-tikketti li kellhom imwaħħla magħhom, indunajt li l-ħabib tagħna kien ġej mill-Awstralja. Mhux ta' b'xejn dirgħi jien. Minn waqt għal ieħor kien joħroġ maktur u jimsaħ l-għaraq minn fuq ġbinu. Sħana bħal dik, ma nafx kif kien qiegħed jissaporti l-ġlekk fuqu! Minn waqt għal ieħor kien jitlaq il-bagalji u jmur iħares la sabar lejn Għawdex. Għadu ma jidhirx, qalli darba minnhom waqt li baqa' jħares lejja jistenna tweġiba. Iżda jiġi ta! serraħtlu rasu. Dal-baħar mhu xejn dan mal-temp tas-sajf. Imma qed tardjah ħafna. Suppost nitilqu issa u għadu lanqas jidher. Iżda jiġi, jiġi żgur, tennejtlu biex nikkalmah. Għejjejt. Mhux bilfors. Taf kemm ili ġej? Nifhem jien 'l fuq minn ħamsin siegħa u bilkemm għalaqt għajn m'għajn. Għandek raġun, u dik il-ġakketta tkompli ddejqek. Ħallejtha fuqi minħabba l-karti u l-passaport. Dan l-mall ma niftakrux jien. Mela kemm ilek nieqes? Għomor ta' bniedem. Tnejn u tletin sena. Daqshekk ilni. Ġieli ġejt qabel? Le, wiġibni. Imbagħad bħal qagħad jaħsibha u wara ftit żied, Dejjem kelli xewqa kbira li niġi, iżda daqqa ħaġa u daqqa oħra bqajt hemm. Imbagħad mietu missieri u ommi u l-ħajra bħal naqsitli. Ma nafx kif. U reġa' mar jittawwal. Jekk qed nara sew ġejt, ha? qalli kollu ferħan meta reġa' lura. Se tibqa' hawn? staqsejtu. Jew ġejt għal ftit? Aqqas naf, ta. Kieku hawn nixtieq nibqa', issa nara. Għandek lil niesek hawn? Se mmur għand it-tifla tal-kuġina. Hi kieku offrietli li żżommni magħha, anki żewġha kitibli, issa nara. Jien hawn nixtieq immut. U kif qal hekk ħa nifs twil u reġa' mesaħ l-għaraq li qisu ma ried jieqaf b'xejn. Kien il-ħin kollu jħares lejn Għawdex bħal wieħed li kien fuq xwiek kbir. F'nofsiha għandu jagħmilha, le? U naħseb anki f'għoxrin minuta, Għal dal-kliem ħa r-ruħ. Int mnejn int? staqsejtu bil-kunfidenza. Mix-Xagħra. Mela bħali. Jaqaw ġejt għall-festa? Il-festa kieku nixtieq naraha ħafna, iżda l-akbar xewqa li għandi li nara l-Bambina. U kif qal hekk, għajnejh bdew jibru. Billi rajtu xi ftit batut, meta trakka l-vapur, għentu jtella' l-bagalji. Għadna għalina fil-pruwa. Biex inkun għedt xi ħaġa staqsejtu kien x'għaseb. Kienet mistoqsija barra mil-loka, imma x-xwejjaħ ma ddejjaqx. Bilkemm ma ħax pjaċir li kont għamiltielu. Ħa ngħidlek. Jien kont inkellem ix-xebba min-nadur u kont inħobbha. Ix-xogħol hawn Għawdex kien batut u tħajjart nitla' l-Awstralja. Ħuti kienu telgħu qabli u bdew iġennuni. Insomma fl-aħħar qtajtha li mmur. Nies l-għarusa riedu li niżżewġu u nitilgħu. Iżda jien kont sejjer għand ħuti u ma kellhomx fejn iżommuna t-tnejn. Allura qtajtha li l-ewwel nitla' jien, u meta nkun għamilt xi sold u xtrajt id-dar, ninżel għaliha, niżżewġu u nitilgħu. Hi ma ħaditx pjaċir, u niesha anqas. Iżda insomma fl-aħħar aċċettat. Imma l-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Meta għaddew sentejn bgħadt ngħidilha biex flok ninżel niżżewġu bil-prokura. Iżda għaliex ma nżiltx kif kont wegħdtha? Għax bżajt li jekk ninżel ma tkunx trid titlagħli. Ommha u missierha kienu kibru u ħsibt li kienet se ġġegħelni nibqa' hawn. Barra minn hekk kienu qaluli li jekk ninżel ma kinux jerġgħu jtuni l-flus għall-passaġġ Kont irrid inħallas kollox minn buti. Allura hi ma riditx tiżżewweġ bil-prokura? staqsejtu biex nerġa' nqabbdu l-fil. Le, baqgħet tinsisti li ninżel Għawdex u nagħmlu t-tieġ hawn. Imbagħad indaħlu ħutha fin-nofs, kitbuli u qaluli li jien ma kontx raġel, li inqass minn kelmti u waslu biex lewni li dawk kienu kollha skużi tiegħi u li kont qed inħares lejn ħaddieħor. Insomma, qaluli b'li għandi u m'għandix. Jien m'għandniex xi ngħidu, ħadt għalija u ksirniha. Allura bqajt ma żżewwiġtx. Mhux għax ma ltqajtx ma' okkażjonijiet, niftehmu, imma ibni, ħa ngħidlek, inti għadek ħalib ommok fi snienek. Il-qalb darba tħobb. Tgħidx kemm batu joħdbuni, iżda jien qatt ma ridt. Ma kienx imnalla? għidtlu jien. Hekk kienu jgħidu missirijietna. Mhux hekk hu? Ma nafx, ibni, ma nafx. Waqtiet aħna nħobbu waħlu f'kollox f'Alla. Kieku jien ma tajtx kas tal-ispejjeż jew kieku hi qablet li tiżżewweġ bil-prokura, kieku t-tnejn konna nispiċċaw xort'oħra. Meta nħares lura nara kemm kont tiblah u ħlejt ħajti. Hawnhekk waqaf u deherli li rajt lil xofftejh jirtogħdu. Issa billi għandi l-flus, indaħħalhom f'għajni, lanqas lil min inħallihom ma għandi. M'għandekx it-tifla tal-kuġina? Veru, veru, imma dik dik mhux demmi. Intix tifhem? Mhux binti dik. Mejjilt waħda rasi biex nurih li ma kontx qed naqbel miegħu għal kollox. Iżda ma ridtx noqgħod inħaqaqa miegħu. Ma nafx għaliex, kont iġbidt lejh u bdejt nitħassru. U hemm tintemm l-ewwel parti tal-istorja.